kuita basa veiko zimoti takati chadzisiva here kwedu kwatabva uku kuno kudzakatoibva Ah, ika makagarika nzara inongotiza eh, habla tinofara zvakanyanyisa nokuti kamuchira kwamaita sekutaura kwatamboita mm. tati tiuye pana baba kuti zviri kufamba sei chii chiri kumboitika uye mukuda mukatiudzawo kuti zvii zvakanatsoitika kusvika baba vazorara muraramiro wavari kuitawo
chakaitika pana baba baba vakabuda pano vaine huku yavo vakanga vativo vari kuenda kumbonotandara nemadzisahwira avo asi vakanga vativo vachada kunotenga imbwa saka vakabva vadzoka pano vasisina huku iya vadzoka vasisina huku iya ndakaona baba vadzoka vane imbwa asi ini handina zvandaiziva hangu kuti chii chakanga chatora nzvimbo kuti vawane imbwa iyi mushure memazuva mashomana pakasvika vamwe vakomana pano vakomana vakasvika ndobva vatiwo a ah, amai muchiona tasvika panapa baba ava vakatora imbwa yedu vakatibira imbwa yedu baba vakabva varamba kuti a ah, ini imbwa ndakaitenga nehuku yeye ndakabva nayo pano ndichiinda kudoro mushure memazuva azve tati gare gare mushure memavhiki matatu Baba vakabva vatanga kurwara ndobva tatanga kufamba kwataifungidzira kwese. Vakatanga kurwara sezvamuri kuona izvi vachihukura kudai vachingoparapara pasi. Vakanga vakatanga kutorarama saizvezvi havana rimwe basa ravanoita havana zvimwe zvavanokwanisa kuita munhu akutongorarama achitongotevedzera zvinongoitawo imbwa takambozama kufamba kumaporofita nekudzin'anga asi aa zvose tazama kuedza zviri kuramba urwere hwacho huri kuramba huchingokura kusvika pari zvino vanhu vese vemuraini nezvivana zvidiki vanenge vachingosekawo vachitevedzera marwariro atakasangana nazvo mukati meupenyu hwedu pano pamusha semhuri a mararamiro acho akatoma zvekuti zvose zvatatitarisirawo kuti baba vachange vachiita pari zvino akatotiwo Eh, mama mati imi makambofamba ma, ndanzwa mati makamboenda kun'anga makamboenda kuvaprofita zvese zvakaramba ko mune here zvamakamboedzawo kuti muone vakomana vamambotaura vaya vanga vachiti vakabirwa nguva kuti munzwe kuti ivo vari kuti chii kuti havana here zvavanoziva kana kuti zvingagadziriswa sei
paurwere huna baba uyu takamboedza kuti tizame kutaura nevakomana vakanga vachifungidzirwa kuti ndo vaive vari zivembwa vakomana ava vakatanga vachimboramba asi pakupedzisira vakomana ava vakazobvuma shuwa kuti aa tisu vari dzivembwa asi kuti tibvise zviri pana baba ava vakomana ava vakati vanoda mombe 15 saka muri kungoonawo zviri pano kuti hatina chatinacho hatina kana huku kana mombe kana chii saka zviri kutotiremerawo tiri kutoshayawo kuti tozvifambisa sei kuti baba utano hwavo hudzokedzane pahwakanga huri sepakutanga nekuti zviri kutotiremerawo iniwo ndinongovawo mai vane vana vavo handina rimwe bhindauko randiinaro svikai
zvototorumwa maizi moto nembwa yenyini kana iruki zvayo munhu zvongopanduka sembwa yakaoma Masera sei mai Zimuto? Tasera masera sei? Masera sei vanorwara? Ah, vanongodero.
Ah, sure. Ko makati nei baba? Yevo makati zvenyu baba, ndo zvomunongovona kuno zvakatiwira izvi zviri pano muvillage medu. Ah, zvinowanikwa muupenyu. Ah. Ndo mapinda kwacho upenyu kuno vanhu vanonga vachibata zvakasiyana siyana. zvinowanikwa asi zvinopfuura ah, vanhu eh. ngavadzidze kusaba mhani haa ah, ndozvatitambudza ee haa ndizvozvo asi hakungoti kana zvinhu zvadai vanhu vanofanira kuzvigamuchira kuziva kuti zvinowanikwa zvichapfuura hazvo tinotei ah, mama mati vakomana vakatiwanda mombe 15 mm. ee kuda kweimbwa chete imbwa yavandongabirwa ngoda mombe 15 Alright, ika zvakaoma. Alright, saka baba ava ndikuona kuti pakugara kwavo vakagara maminetsi maviri matatu vari kuhukura. Saka kana pari panyaya dzechikafu vanoita sei, vanodya sei, vachiri kugona kuita semunhu here kati vakurarama sembo? Ah, vakutorarama sembo. Ko kana dziri nguva dzamanheru pakurarapa vanongorara vachikuita sezvekuita kwavo nguva dzese dzeusiku? Eh, vanenge vachitongohukura sezvavari kuita chero mumba havachatomborari mumba vanongorara panze vachingohukura. kura sembwa pakasvika munhu vanenge vachingokura sembwa seizvezvi zvamuri kungoona zvavari kuita eh, ah, saka upenyu hwacho eh, hwakati omei asi hazvina kushata zvo zvinoita zvakanaka mai saka imiwo semudzimai ari kugara nababa mm. muri kuzvitora sei munozvigamuchira sei sokuti vanhu vemunharaunda vari kuzvitora sei urwere huri kuitika imi muchizvigamuchirawo sei nekuda kwemaactions anoitwa nevanhu vemunharaunda ah, ini maitiro anoita vanhu vari munharaunda anondibata zvikuti mararamiro angu anga ari pano pamushanda achitarisiradzokera kumashure nekuda kweurwere hwababa uye zvete achitarisirawo kuti pamwe kuda tikafamba vanogona kupora zvino zviri kuramba vanhu vemunharaunda vanogara vachingoseka maitika azviri kuita pano pamusha
saka nhai mama e, baba vasati vasangana neurwere hwavasangana tingati vava nenguva yakadini vane urwere vave nemwedzi miviri vachibatikana saizvozvi orit ivo vanga vachiita nezvichii vanga vachishanda munhu anga achienda kubasa here haa basa ravo tatingogara pano pamusha hedu tichirima mumunda umu tatichirima kotoni nezvibagwe ndozvazvichingotipawo mari Alright, saka iko zvino havachakwanisi kuti vachipinda mumunda nekuda kweutano hwavainavo eha pari zvino zvinhu zvakatooma but akutotarisira kuti mvura yakuda kutonaya kuti tidzokere kumunda zvino vari kungoramba vachirwara seizvozvo ah,
makadii makadii mhuri yezimbabwe tiri kuno kwagutu kumasvingo kwachief chitsa tiripo mudunhu masabhuku yechimutando zvamaona pana patafambira murume wamaona anga ari papa anga achirarama sembwa murume uyo anonzi peterson chamutengure Murume uyu anonziye e, akauya nembwa yanga ainayo isingazikanwi kuti yakawanikwa kupi nemudzimai wake. Zvino panonzi pane varume vari kuti vakabirwa mbwa ndivo vakaita murume ararama upenyu hwaari kurarama uhu. Hama vadikani zvakarwadza zvinhu zvinorwadza kuti varume vari kuti vanoda mombe 15 nokuda kweimbwa chete imbwa inohukura vanoda mombe 15 kuti varapano rezvavakaita murume uyu e, ndozvamuri kuona zviri kuitika kuno kunzvimbo kunoku saka hama vadikani ndozvamunoona peter anoda kuti abatsirikane padambudziko raanayo nokuti ndiye bread winner munhu anorarama nezvekurima rima asi neupenyu hwaave nahwo hachakwanisi kuti ararame akugara achihukura kana kudya chaiko akudya sembwa hacharari mumba zvese zvichireva zvekuti hapasisina baba tinokutendai hama wadikano inokuteerera nerubatsiro rwenyu rwamuchapa ndini wenyu ndinoitwa ini depson chinomomo tinowanikwa tiri kugwanzi tv tisu tiri kudai kukupai zviri kuitika mukati menharaunda matinorarama sarai murugare